جیرھا ڄمدیوں بکھ دیاں بانگاں سݨدیں وݙا تھیوے جیکوں عین جوانی ویلھے ملے ݙکھ دا پور او ہوندے مزدور کہیں دے محل اسارݨ والا گھر دی چھت کوں ترسے ٻئے دی صحت کوں ݙیکھ تے آکھے واہ قسمت دے پھیر ساݙے پیلھوں پیر اوکوں ساݙا سرخ سلام اے جیڑھا اڄ دے دور اچ اوکوں ساݙا سرخ سلام اے جیڑھا اڄ دے دور اچ کر مزدوری ٻال پڑھیندے رہندے ویکیں وات آہدے ڈھلسے رات کہ اے سوچ اے سوچ کے ٹریاں میں گھر توں اے ڈیہہ مزدور منیندا پئے اے سوچ کے ٹریاں میں گھر توں اے ڈینہہ مزدور منیندا پے ہک ڈینہہ آرام دے آلھنے وچ یک جہتی نال نبھیندا پے پر راہ وچ منظر کجھ ایجھے میڈی اکھ دے عرش تے بہندے گن کجھ وقت دے تلخ سوالیں دے ارمان وی دل وچ لہندے گن میں سوچیم اے کیا مسئلہ ہے میں سوچیم اے کیا مسئلہ ہے ہک ٻڈھڑا ریڑھی لیندا پئے۔ میں سوچیم اے کیا مسئلہ ہے۔ ہک ٻڈھڑا ریڑھی لیندا پئے۔ ہک نینگر نال تغاری دے مزدوری تے اج ویندا پئے۔ ہک نینگر نال تغاری دے مزدوری تے اج ویندا پئے۔ ہک ٻال ہے کاسا قسمت دا۔ چاء کنڈ تے ہک ٻال ہے کاسا قسمت دا پیا کنڈ تے چا کے ٹردا ہے او شہر دیاں گلیاں سڑکاں توں رل رل تے شاپر چنڑدا ہے او شہر دیاں گلیاں سڑکاں توں رل رل تے شاپر چنڑدا ہے ہک دھی ہے سوئی دے پورھے وچ پئی اج وی وقت نبھیندی ہے۔ او ہݨ وی ڈھلدی دیگر دے پئی رخ تے سیب کڈھیندی اے او ہݨ وی ڈھلدی دیگر دے پئی رخ تے سیب کڈھیندی اے میں سوچیم اے کیا مسئلہ اے کجھ چہرے مونجھ توں مردے ہن میں سوچیم اے کیا مسئلہ اے کجھ چہرے مونجھ توں مردے ہن، انہاں بکھ توں مر گئے لوکیں دیاں اکھیاں وچ خوف نظردے ہن۔ ایویں لگدے جو کجھ لوکیں دے ارمان قتل پئے تھیندے ہن۔ مزدور بقا دی گول وچ ہے انسان قتل پئے تھیندے ہن۔ کئی ایجھے رنگ ہن راہ وچ کئی ایجھے رنگ ہن راہ دے وچ اج ڈیکھ سچیندا اے آیاں کئی ایجھے رنگ ہن راہ دے وچ اج ڈیکھ سچیندا اے آیاں میں دل پاگل کوں رستے وچ غیور اکھیندا اے آیاں کیا کہ بھلا فاقیں وچ مزدور کڈہیں بھلا فاقیں وچ مزدور کڈہیں کتھ ہک پل سکھ دا سم سگدے ایں یار مہانگ دے موسم وچ کیویں چھوڑ او ہک ڈینہہ کم سگدے اوں دھی دا بوچھݨ گھنݨا ہے۔ اوں دھی دا بوچھݨ گھنݨا ہے اوں پتر دا سوٹ سیواوݨا ہے اوں کل وت عید وی کرݨی ہے اوں اوکھا وقت لنگھاوݨا ہے اوں کل وت عید وی کرݨی ہے اوں اوکھا وقت لنگھاوݨا ہے تہوں اڄ دے ݙینہہ مزدوری دا اے ویس لہاوݨ مشکل ہس اڄ ݙینہہ مزدور مناوے تاں کل عید مناوݨ مشکل ہس اڄ ݙینہہ مزدور مناوے تاں کل عید مناوݨ مشکل ہس۔